Saçy içinden işlemeýär. Ödülýän, daşyny açsam. Hande, ýok, ikisi bilen bile işlemeýär. Şunda. Şunda. Orta parlar otyr da şondan. Ha.

Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Hormatly musulman doganlar, Allahu tebarek we taala nobatdaky juma gününde edýän we etjek taat ybadatlaryňyzy öz dergähinde kabul eýläp, kyýamat mahşer gününde Allahu taalanyň rahmeti bilen razylygyna gowşup, onuň Resuly Serwer kainat Pygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi we sellemiň şefaatyna naýyl eýlegen bendelerinden aýlandyrsyn. Bu mübarek günde dua edýäs bütin halkymyzy, ilimizi, günümizi, watanymyzy Allahu Teala bela beterlerden özi aman saklap, il ýurdumyz üçin, il günümiz üçin, gelejek neslimiz üçin haýyrly işler alyp barýan hormatly Prezidentimiziň hem jany sag, başy dik bolup il bähbidi, ýurt ähmiýetli tutýan tutumly işleri rowaja alsyn we Safarlarda hatarsyz bolup sag-aman halkymyza, Watanymyza gaýdyp gelmekligini Allahu tebarek we taala nasyp eýlesin. Hormatly musulman doganlar, Allahu tebarek we taala Kurany Kerimde biz musulmanlara A'uzu billahi mineş şeýtanir rejim. Ennebiyyu awla bil mu'minina min anfusihim we azwajuhu ummahatuhum. Ýagny, Muhammet pygamber sallallahu aleýhi we sellem mu'minlere öz janlaryndanam süýjüdir, ezizdir, gowudyr we Muhammet pygamber aleýhissalatu wessalamyň aýallary-da musulmanlaryň eneleridir diýýär. Allahu Tealanyň aýtmagyna görä, biz musulmanlar pygamber aleýhissalatu wessalamy öz janymyzdanam eziz görmeli, söýmeli, Onuň aýallaryny öz ejelerimiz, enelerimiz hasap etmeli, çagalaryny doganlarymyz hasap etmeli. Çünki Pygamber aleýhissalatu wesselam biz üçin janu jiger boldy. Her halynda dünýä geleninde wa ummata diýip, meniň ummatym, meniň ummatym diýip geldi. Dünýede ýaşap ýörkädi nije jepalar çekip, Allahu Taala oňa näme isleýäň diýende, dünýesini islemedi, ummatym diýip ýene-de ummatyny bizi isledi, bizi diledi. Bu öljek wagtynda-da Wa ummetee diýip, öz ummatym diýip jan-jiger boldy. We kyýamat, mahşer gününde-de her bir adamyň, hatda pygamberleriň-de Wa nefsee, Waý, meniň öz janym diýip, öz nefsini dileýän wagtynda pygamberimiz öz janyny däl, Wa ummetee diýip, şol kyýamat, mahşer gününde-de biz ummatyny dilejek pygamberimiz. Şonuň üçin neneň ol pygamber aleýhissalaty wesselamy janyňdan eziz görmejek? Şonuň üçin Pygamber aleýhissalatu wessalam janyňdan eziz görmek näme? Janyňdan eziz görmek men Resuly Ekrem sallallahu aleýhi wesellemi janymdan hem eziz görýän diýip oňa salawat aýdyp diliňde, durmuşyňdada onuň sünnetine ähmiýet bermän gezmeklik, ony söýmeklik däl, ony janyňdan hem eziz görüp söýmeklik, Durmuşyňda şol sallallahu aleýhi wesellemiň aýdan zatlaryny öwrenip, ony durmuşyňda amal edip, aýalyňa, çagalaryňa, goňşy-golum, dost-ýaryňa şony öwretmeklik, ana Resul Ekrem sallallahu aleýhi wesellemiň sallallahu aleýhi weselleme bolan söýgi şonuň ýaly bolmaly. Çyn Pygamber aleýhissalatu wessalam her bir aýdýan zadyny biziň hem şu dünýäde, hem o dünýäde saadata, bagta ermekligimiz üçin aýdýar. Öz kellesine bir zat aýtmaýar. Şonuň üçin şu günki wagzymyzda-da inşaallah hormatly musulman doganlar şol Pygamber aleýhissalatu wessalama bolan wepamyzy nähili görkezmeli? Oňa elbetde hadyslaryna boýun bolup, sünnetlerine boýun bolmaklyk bilen, çünki Allah Tagaladan-da buýruk, Atiullaha we atiurrasul, Allaha boýun boluň we Onuň Resulyna boýun boluň diýýär. Ýani Pygamber aleýhissalama boýun bolup, oňa Onuň aýdan zatlaryny durmuşyňda orun bermek Allah Tagaladan buýruk bolup dur, eziz jemagat. Şu günde inşaallah Pygamber Aleýhissalatu Wessalamyň Muaz ibn Jebel diýilýän bir sahaba aýdan wesýetleri bir on üç sany wesýeti bar. Pygamber Sallallahu Aleýhi Wessalamyň wesýetleri hadislary kän ýöne Muaz ibn Jebele aýdýar, elbetde ony öz çagalaryna aýtjagyny, goňşularyna aýtjagyny, dost ýaryna aýtjagyny, nesilden nesile geçip ummatyna geljegini bilensoň Pygamber Aleýhissalatu Wessalam

Men saňa wesýet edýärin, eý, Muaz ibn Jebel, sen takwa bol, ýagny seniň takwa bolmagyňy wesýet edýärin diýýär. Takwa bolmaklyk nähili, eziz jemagat? Takwa bolmaklyk Allahu Tagalanyň Kurany Kerimde bize buýurýan buýruklaryna boýun bolmak we etme diýen, nehy edýän zatlaryndan hem gaçmaklyk. Bu Allahü Tealanyň buýrugyny ýerine ýetireňde Allanyň razylygyny gözläp ýerine ýetirmeklik we närza bolan zadyndan, haram zadyndan gaçaňda-da Allah menden närza bolaýmasyn diýip iman esasynda şol zatdan gaçmaklyk. Aý şuny içsem maňa zyýan berýär, şuny etsem maňa zyýan, ýa pulum azalýar, ýa saglygym gidýär diýip däl. Allah närza bolýar şu zatdan, bes Allah nämeden närza bolýar? Öz beren emanatyna hyýanat edetsem närza bolýar. Allahü Tealanyň her bir buýran zady Biziň saadetli, sagdyn, bagtly ýaşamagymyz üçin buýrulan zatlar. Öz bähbidi üçin buýurmady. Şonuň üçin Allahü Tealanyň her bir diýýän zadyny edemizde Allahnyň razylygyny gözläp, her bir nehy edýän zadyndan gaçanydada Allahnyň närzalygyndan gorkup gaçmaklyk ana takwalyk. Takwa diýip şol adama aýdylýar.

Pygamber aleýhissalatu wessalam ikilenji eden wesýeti ezizemaz Sydykal hadis. Ýani seniň gepiň dogry bolsun diýe. Pygamber aleýhissalatu wessalam bu bu wesýetinde dogruçyllyk, ýani Ýalan sözden gaça durmaklyk barada, El-kezzâbu lâ ummetâ, ýagny kezzap meniň ummatymdan däldir diýýär. Kurany Kerimde Allahu Teala näme diýýär ýalan söz barada? Innemâ yefteril kezibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi. Ýalan sözleýän, ýalan bejerýän adamlar Allanyň aýatlaryna imany ýok adamlardyr diýýär. Ýagny, ýalan gep diýilýän zady özüne ýar tutunýan adamlar, ýalan geplemän hiç zatça bilmän, bilip-de erbet niýet bilen ýalan sözleýän adam Allahu Tagalanyň aýatlaryna diýen Allahu Tagalanyň hiç bir zadyna ynanýan däldir. Eger ynansady, onuň ýigrenýän zadyny etmezdi diýýär. Bir gün Pygamber Aleýhussalatu wessalamyň ýanyna bir bir fasyk adam gelip, Musulmanam däl özi üstüsine-de hem arak içmekden, hem zyna etmekden, hem ogurlyk etmekden gaýtmaýan biri gelip, Ýa Resulallah diýýär, Men diýýär musulman boljak diýýär. Ýöne men diýýär bir dört sany gaty endik eden häsiýetim bar diýýär. Şu dört sany elde eden häsiýetiň dördüsiň taşla diýseň-ä diýýär, men musulman bolamdan soň diýýär, başarmaýmasam şonal-a didýän diýýär. Musulman boljak, musulman bolasym gelýär, ýöne şu dört sany endigi birden taşlap bilmerin diýip alada edýän. Sen şu dört sany endigiň erbet haram herekedim aýdaýyňa şonuň haýsy bolsa birini taşla diýäý-de, ýuwaş-ýuwaş taşlaýyn diýýär. Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolýar diýýär. Nämäni endik etdiň? diýýär ol. Men diýýär, musulman däl wagtymda diýýär, musulman bolýar, aýdýar. Arak içmekligi diýýär, gaty öwrenişipdir. Ne belli-belli wagtlarda men arak içmesem, ýagny hamyr içmesem, keýp etmesem bolanak diýýär. We belli-belli öz haramlyk edýän adamlar bar, şolar bilen hem wagty gelende zyna etmesem oňamak diýýär. Şonuň ýaly zyna öwrenişipdirin diýýär. Biram diýýä, gabady gelse diýýä, gowşagrak bir zat bolsa ogurlykdanam elim gaýdanok diýýä. Ogurlygy-da şeýle endik edipdirin diýýä. Bir zadym bolmasa gazanaýyn diýemok, biriniň gazanan zadyny gidip ogurlanymy gowy görýän diýýä. Şeýle endik edipdirin diýýä. We birde diýýä, ýalan sözlemegi hiç zatça göremok men diýýä. Indi şu dört zady diýen men birden taşlamak diýen musulman bolsaňa bu zatlar edilmeýänini bilýän maňa kyn bolar diýende haýsy bolsa birini taşlaýaýyn bir birden taşlaýyň ýene pygamberimiz bolýa diýýär sen musulman bolduň indi sen şol dört zadyň içinden ýalan gep taşla diýýär hiç ýalan gepleme diýýär dogry boljagyňy äht et diýýär. Ýüz sözüne gaýym adam eken, Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiň ýanyna hiç ýalan geplemejegine söz berdi diýýär we musulmanlar musulmanlygyny dowam edýär. Gün gelýär, arak içmeli bolýar. Arak öňüne gabat gelýän keýp etmeli-dä. Pygamber aleýhissalam ýany diňe ýalan sözlemezlige söz berdi. Arak içjek boldugyka pikirine getirýär. Eger men şu aragy içsem diýýär, Pygamber aleýhissalam hem gabat gelse diýýär, menden Eý, pylany, sen musulman bolduň, pylan wagta şo musulman bolanyň bäri heý bir arak içdiňmi diýip sorasa diýýä, Men ýok diýip allasam-a diýýä, ýalan sözledigim bor, ýe men ýalan sözlemejegime söz berdim diýýä. Ýok, içdemem diýýä, Onda sen musulmançylygyň içindäki hemme şerigatynyň şertlerini bilip musulman bolduň diýip, men diýýä gamçy çalarlar diýýä, meni ezýet ederler diýýä. Men musulmanyň hem musulmançylygyň hemme şertlerine boýun bolup musulman boldum-a diýip, Şoň üçin men gamçy çalynyp, gamçylanyp, şallak çalynyp diýýär, masgara bolup öwrendi, gelnenim bolsa arak içmäýin-le diýýär, aragyny taşlaýar. Hiç men şuny içmäýin diýýär. Gün gelýär, wagt gelýär, ol zyna edip öwrenje, aýallary gabat gelýär, gözlerini gyrpýar, hakjyga diýýär, ýör diýýär. Muňam nebsi isleýär zyna etmäni. Emma zyna etmäni ýüregi urandan kellesine gelýär. Pygamber aleýhissalatu wessalam maňa musulman bolanyň bäri heý sen öň zyna edýärdiň şu musulmançylygy kabul edeniň bäri zyna etdiňmi diýip sorasa zyna etdim diýsemä meni daşlap öldürerler diýe şul aýaly bar bolup nikaly aýaly bar bolup zyna etseler daşlap öldürýärler o döwürde we eger aýaly ýok bolup sallah bolup hiç öýlenmedik we nikaly aýaly ýok bolup zyna etse de gamçy çalýarlar ýetmiş sany durrak urýarlar Meň aýalym-a bar diýýä. Men daşda öldüreler, men masgara bolaryn diýýä. Ýok, zyna etmedim diýsemem ýalan sözledigim bor, men ýalan sözlemezlige ru söz berdim diýýä-de, mundanam ýüz öwürýä, zynany-da taşlaýa. We gabat gelýä, bir pulsuz wagty bir alaýagyrajyk bir zada gabat gelýä, ýöne hiç kim görene alaýmaly, ogurlaýmaly bolýa. Durýar-da pikirlenýär, Men niýe Pygamber alaýhyssalamyň ýanyna ýalan sözlemejegime söz berdim diýýär. Muny ogurlap Pygamberimiz Sen musurman bolandan bäri ogurlyk etdiňmi diýse, menem Ýok diýsem-ä ýalan sözledigim bor, onda sözümde tapylmadygym bor, men sözümde tapyljak diýýär. Ýok, ogurlygy edip, ogurlyk etdiňmi diýse-de, dogrymy aýdyp, Hawa, men ogurlyk etdim musurman bolandan bäri diýse-de, elim keserler diýýär. Elim kesilip golup gedenimden, Men şu ogurlygy taşlanym gowy diýäde, ýalan sözlemejek bolup üç haram işini taşlaýa. Ine eljemaz. Şeý diýäde bu adam hakyky kämil bir mükemmel musulman adam bolup ýetişýä. Şonuň ýaly bizem ýalan sözden saklanaýlyň eziz jemaat, pygamberimiziň wesýeti El-kezzabu leýse minni, ýalançy bizden däldir, ýagny musulman däldir diýdigi Dawuda aýtlasyn. We başga bir hadys şerifinde aýdýar Pygamber Aleýhissalatu Wesselam, Kulil hakka we in kana murran. Yani eger acı hem bolsa hakykatı aýdyň diýär. Başga bir hadysynda näme diýär? Şu hakykat acym bolsa hakykat aýtman saklan adam lal şeýtana meňzär diýär. Şoň üçin hakykat hakykat ýerine aýtmaly, ýalňyşam ýalňyş ýerine aýtmaly. Hiç ýalan söz diýilýän zat musulman adamda bolmaly däl diýjemä.